Берничә безнең анда катнашкан шагыйрьләребез татарча бик озын булмасын дигәйем, анда мин тыңлаганым татарча үз шигырьләрен укырлар һәм бер кеше укый татарча шигырь, аннан соң Фатих торып төрекчә тәрҗемәне укый. Менә яңгырашы чагыштырыр өчен, минемчә,

Бу журналда күргәнегезгә чыккач, шундый махсус сан әзерлибез. Дигәч, мин ризалаштым да бер кайда бер язучылар белән шалтыратып, бу шагыйрьне сайлау мәсьәләсе. Бер кайда киңәшләшеп, шул 20 шагыйрьне күбрәк яшь буынга игътибар биреп, өстенлек биреп, шул шагыйрьләребезне берәр шигырь һәм мин шагыйрьләребезгә шалтыратып, Һәм Исиһам да шалтыратты. Үзләре сайладылар шагыйрьләр шигырьләрен, берәр шигырьне. Беркайлау белән татар шигърияте буенча әңгәмә булды. Кичәгесе, бүгенгесе, киләчәге турында саллы әңгәмә. Бик тулырак мәгълүмат Төркиядәге яшь өчен кызыксынучылар өчен. Һәм шунда шагыйрьләрнең мин тәрҗемә иткәндә дә башта шагыйрьләрдән шул шигырьләрнең тарихын сорап Яңгырашын, көен ишетәсе килеп, яздырып җибәрерләрен сорадым. Шигырьдә үзегез укып җибәрегез әле, көен ишетәсе килеп. Менә шу улым дөрес фикерлимме, дөресме дип шалтыратып, һәрберләрсенә хата китмәсен дип тырышып, эшләргә тырыштык тәрҗемә хезмәтендә. Кулдан килгәнне эшләдек дип уйлыйм, эшләнгәндер дип уйлыйм. Төркиядә дә яратылды һәм Төркиядә чыкты журналчы булып, һәм аның монда килү тарихы да бар икән. Төркиядә чыкты, нәшрият авторларга берәрдәнә бүләкләү өчен дә, һәм үзем дә сорап бер 30 журналны монда китерде. Алар Истанбулдан, Анкара журнал нәшрияты Истанбулга җибәрделәр. Истанбулдан бер Карло дип атала ул доставка Ширкәте белән сөйләшеп, монда киттек дип тапшырды. Аллага шөкер, журналлар исән-сау килеп җитте. Менә бүгенге җыелуыбызның максаты да төп нигездә журналларны авторларыбызга, шагыйләребезгә тапшыру. Менә мин ипләп кенә тиз генә мондагы язучылар, шагыйләребезгә мин тапшырып китәр идем. Мин башта менә монда халык язучыларыбыз Ике кеше килә алмады, дүрт кеше анда бит инде. Э, Фатил абый, э, Суфиянов, әфәнде, Сәлим ханым, Айрат Суфиянов, Илья Байбек янында. Һәм мин э, Чаллы Яшьләр берлегенә акча өлеш чыгарып, ике журнал тапшырам. Шулай Акча сезнең нигә инде офиска? Алты журналны, алты күн, менә хәзер бирегез.

Бабам калканга тамырланып, ерак далаларда башын иеп, җилдә бәргәләнә. Күпме туган, шәһре Болгар безнең кала, ләкин алай кыска түгел безнең тарих. Төркиләрнең Атиллысы, Күлтәгинен, Батый ханны гына искә алыйк, Идел, Чулман, Нократ һәм Чирмешән, безнең бүгенгебез. Безнең сулар. Бар иде бит татар бугазыннан татар күленәчә киңлекләрне иңләп, колачлаган шанлы чорлар. Ислам, хак дин, сүз юк. Ә шулай да татар халкы булган, болгаргача, яугирлекне вәхшлеккә тиңләп, кемнәр анда тарихыннан кача? Болгарыбыз Җырлар өземтәсе, бу изге җир, бабамнарның сәҗдә кылган җире. Киң Иделне кичеп, чәчләремне сыйпап үтте шанлы дала җиле.
Минем теләгем, Бозкыр елы, тюркчасы, Фатих.

Болар бит тиз. Тау ташы мин үзем. Тик күптәннән үз иткән таш яшәү үзәне. Ваклануын вакланмадым, ләкин шомардыммы бераз? Үзгәрдем. Тау ташы мин үзем. Ерак өндә күкрәгеннән бөркет очырган. Йөрәк мүген урып, горур җанны күккә чөеп калдым, убылганда кыя очыннан. Тау ташы мин үзем. Ял ташыда. Абыналар, башлар ярыла. Йөрәк мүген юып хәтер ургый. Карашыңда көр-көрлек чагыла. Тал ташыдым үзем. Зар ташыда. Моң ташыда әле, белсәгез. Бөркет-бөркет җылын каршы алыр. Кыяларга бер чак.

Тузганаклы болын уртасында бер кыз. Әй, очыра җилгә тузганаклы өрек. Күзләренә карый иң-иң якты йолдыз. Ул очырган мамык, ак фәрштә кебек. Тузганаклы болын кичә сары иде. Бүген иртән аны аклып китте күмер, Әй, очыра җилгә тузганаклар илен, Ак күлмәкле бер кыз, ак фәрштә кебек. Тузганаклы болын булырбыз бер без дә. Безне күреп гөлләр һаман торыр көлеп, Мәңгелеккә алып китәр безне көз дә. Очар безнең җаннар